Eya ta medi be nàgbe na wo be womagafia naneke si to vovo tso míaƒe nufiafia la gbɔ o. Hekpe ɖe esia ŋu la, gblɔe na wo be wonedzudzɔ ɣeyiɣi gbegblẽ ɖe ŋutinya kpakpɛwo kple tɔgbuitɔgbuiwo ƒe dzidzimewo xexlẽfia ŋu. Nya ʋiʋli ko hena va nɛ, eye womedoa ɖoɖo si Mawu wɔ la ɖe ŋgɔ o. Xɔse dza koe te ŋu wɔa esia. Susu si ta míele se sia dem ɖoe nye be míanyɔ lɔlɔ̃ si tso dzidzadze, titinya nyui, kple xɔse vavã me la le wo me. Ame aɖewo tra mɔ tso nu siawo gbɔ eye wotrɔ ɖe nyamedzodzro siwo me viɖe aɖeke mele o la ŋu. Togbɔ be womese nu si woawo ŋutɔwo gblɔna kple nya siwo dzi wokana ɖo la gɔme hã o la, wodi be yewoanye Mawu ƒe se la fialawo. Azɔ la, míenya be se la nyo nenye be ame wɔ eŋu dɔ abe ale si dze la ene. Esi míese nu sia gɔme alea ta la, míenya hã be womedea se na nu dzɔdzɔe wɔla o, ke boŋ na aglãdzela kple tosẽla, ame mavɔ̃ Mawu kple nuvɔ̃wɔla, ame makɔmakɔ kple ŋukpenanuwɔla, ame siwo wua wo tɔ kple wo nɔwo, kpakple na amewulawo. Ame bubu siwo wogadea se na la hã la woe nye ahasiwɔlawo, ŋutsu siwo dɔna kple ŋutsu bubuwo, amefilawo, aʋatsokalawo, atam dzodzro kalawo kple nuwɔna bubu siwo katã menya sɔ ɖe nufiafia nyui sia nu o la ko. Nufiafia sia le nya nyui vavã siwo de asi nam be magblɔ la me. Enye Mawu si míekafuna la ƒe nyanyui la. Mele akpe dam na Kristo Yesu mía Aƒetɔ, ame si na ŋusẽ be mawɔ dɔ sia, elabena eyae dom kpɔ hekpɔ be menye nuteƒewɔla eye wòto asi dzinye be mawɔ eƒe subɔsubɔdɔ sia. Evɔ wònye nyee gblɔ busunyawo ɖe eŋu ti eyome hedo vloe kpɔ hafi. Ke ekpɔ nublanui nam, elabena mewɔ nu siawo katã le manyamanya me, esime nyemexɔ se o. Aƒetɔ la ve nunye ale gbegbe be wòna nye asi su xɔse kple lɔlɔ̃ si le ɖekawɔwɔ kple Kristo Yesu me la dzi. Nya si wogblɔna be Kristo Yesu va xexe sia me be yeaxɔ nuvɔ̃wɔlawo ɖe agbe la Nyateƒenya wònye, eye wòle be woaxɔe blibo. Nyee nye nu vɔ̃ wɔla vɔ̃ɖitɔ wu ame sia ame, ke Mawu kpɔ nublanui nam, ale be Kristo Yesu nate ŋu atsɔ nye, ame si nye nu vɔ̃ wɔla gãtɔ, awɔ kpɔɖeŋu na ame siwo ava xɔ edzi ase hena agbe mavɔ la, be ɖe yegbɔa dzi blewu ŋutɔ. Mina míatsɔ kafukafu kple bubu na Fia si le dzi ɖum tso keke gbaɖegbe ke la. Mawu ɖeka hɔ̃ makumaku la, Mawu si womekpɔna o, tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Vinye Timoteo, gbeƒãɖelawo ƒe nya si wogblɔ na wò va yi nu la tae mele dɔ vevi sia dem asi na wò be nàwɔ ɖo. Wɔ nya si wogblɔ la ŋu dɔ, nàtsɔ awɔ aʋa vavã lae, kple xɔse kpakple dzitsinya nyui. Ame aɖewo meɖo to woƒe dzitsinya o, ale woƒe xɔse gblẽ. Ame siawo dometɔ aɖewoe nye Himeneo kple Aleksandro. Metsɔ wo de asi na Abosam bene woanya be menyo be yewoagblɔ busunya o. Timoteo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve. Nu gbãtɔ si madi tso mia si be miawɔ lae nye be miaɖe kuku na Mawu ɖe amewo katã ta, ado gbe ɖa ɖe wo ta, abia nu ɖe wo nu, ahada akpe na Mawu ɖe wo katã nu. Miwɔ esia na fiawo kple ame siwo katã le teƒe kɔkɔwo hã, ale be míate ŋu anɔ agbe le tomefafa kple ŋutifafa me kpoo, bene míate ŋu asubɔ Mawu bubutɔe le mɔ sia mɔ nu. Esia nyo, eye wòdze Mawu mía Xɔla ŋu, elabena enye Mawu ƒe didi vevie be woaxɔ amewo katã ɖe agbe be woava de si nyateƒe la. Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, eye avuléla ɖeka ko hãe le Mawu kple amegbetɔwo dome. Eyae nye Kristo Yesu. Kristo siae tsɔ eɖokui na faa ɖe mí amegbetɔwo katã ta. Esia le kpe ɖom edzi be ɣeyiɣi si me Mawu di be yeaxɔ amewo katã ɖe agbe la de tututu. Esia tae wodɔm abe ame dɔdɔ kple nufiala ene ɖo ɖe ame siwo menye Yudatɔ o la gbɔ bene maɖe gbeƒã gbedeasi sia tso xɔse kple nyateƒe ŋu. Nyemele aʋatso kam o, nyateƒe tom mele. Le sɔleme ɖe sia ɖe la, madi be ŋutsuwo nado gbe ɖa. Ŋutsuawo nanye ame siwo ŋu wokɔ na Mawu eye woate ŋu ado asi ɖe dzi ne wole gbe dom ɖa, dziku kple ɖikekemanɔmee. Nenema ke madi be nyɔnuwo hã nado awu ɖe nɔnɔme nyui si matɔ ŋku o la me, ke menye be woaƒo ɖa atsiatɔe, eye woado sika kple nu xɔasiwo o. Gawu la, womegadoa awu xɔasiwo o, ke boŋ woawɔ dɔ nyui si adze wo, abe ale si nyɔnu siwo ɖenɛ fiana be yewovɔ̃a Mawu la wɔnɛ ene. Ele be nyɔnu nabɔbɔ eɖokui asrɔ̃ nu le ɖoɖoezizi kpoo me. Nyemele mɔ ɖem na nyɔnu aɖeke be wòafia nu alo wòaɖu ŋutsu dzi o. Ele be wòazi ɖoɖoe kpoo, elabena Adam wowɔ gbã hafi wova wɔ Eva. Azɔ la, menye Adam ye woble o, ke boŋ nyɔnu lae woble, eye wòzu Mawu ƒe sedzidala. Ke woaxɔ nyɔnu ɖe agbe to vi siwo wòdzi la me, nenye be wòdo vevie nu le xɔse kple lɔlɔ̃ me, eye wòwɔ eɖokui kɔkɔe henɔ agbe dzadzɛ.

Nya siwo gblɔna be ame si di nunɔladɔ la di dɔ nyui be yeawɔ la, nyateƒenya wònye. Azɔ la, mele be mokaka nanɔ nunɔla ŋu o. Ele be srɔ̃ ɖeka ko nanɔ esi, eye wòanye ame si léa eɖokui nyuie hewɔa susu ŋu dɔ ale si dze. Ele be bubu nanɔ eŋu, wòanye ame si xɔa amedzro, eye wòanye nufiala nyui hã. Mele be nunɔla nanye ame si nɔa ha muna alo ame si medzea kɔ anyi o. ke boŋ ele be wòanye ame fatu. Gawu la, mele be wòanye ame si lɔ̃ dzrewɔwɔ, eye wòdea ga vevie o. Ele be wòanye ame si kpɔa eƒe aƒe dzi nyuie, eye wònaa viawo bɔbɔa wo ɖokui hebua ame le nu sia nu me. Elabena nenye be ame menya ale si wòakpɔ eya ŋutɔ ƒe aƒe dzi nyuie o la, aleke wòate ŋu akpɔ Mawu ƒe hame la dzii? Mele be nunɔla nanye ame si trɔ dzi me eteƒe medidi o. Ne menye nenema o la, ado eɖokui ɖe dzi ahadze anyi, abe ale si wònɔ na vɔ̃ɖitɔ la ene. Hekpe ɖe esiawo katã ŋu la, ele be ame siwo mele hamea me o la gɔ̃ hã natsɔ bubu na nunɔla ale be womagado ŋukpee bene vɔ̃ɖitɔ la ƒe mɔ naɖee o. Nenema ke ele be kpeɖeŋutɔ hã nanye ame siwo ɖoa mo vevi ɖe dɔ ŋu wɔna. Womaganye aɖe ʋɛ tɔwo o, ame siwo nɔa aha fũu loo alo ame siwo tsia dzi ɖe viɖe ƒoɖi kpɔkpɔ ŋu o. Ele be woanye ame siwo lé xɔse ƒe nyateƒe nya ɣaɣla la me ɖe asi kple dzitsinya nyuie. Ke na woado wo kpɔ gbã, eye ne mokaka mele wo ŋu o la, na woawɔ subɔsubɔdɔ abe kpeɖeŋutɔwo ene. Nenema ke, ele be nyɔnu kpeɖeŋutɔwo hã nanye ame siwo ɖoa mo vevi ɖe dɔŋuwɔna. Womaganye ame siwo zɔa ame ŋu o. ke boŋ woanye ame siwo léa wo ɖokui nyuie, eye wowɔa nuteƒe le nuwo katã me. Kpeɖeŋutɔwo naɖe srɔ̃ ɖeka ko, eye na woawo ŋutɔwo nakpɔ wo viwo kple woƒe aƒe dzi nyuie. Kpeɖeŋutɔ siwo wɔ woƒe dɔ nyuie la da wo ɖokui ɖe bubuteƒe, eye dzi anɔ wo ƒo. Woate ŋu aƒo nu tso ale si woxɔ Yesu Kristo dzi se la ŋu na amewo. Togbɔ be mele agbalẽ sia ŋlɔm na wò hã la, mele mɔ kpɔm be mava kpɔ wò ɖa kpuie. Ke mele eŋlɔm ale be ne metsi megbe la, ekema nànya ale si ame nanɔ agbee le Mawu ƒe aƒe, si nye Mawu gbagbe la ƒe hame la me. Eyae nye sɔti kple kpo le megbe na nyateƒe la. Nyateƒee, míele eme ʋũu ƒã be nya si ɣla ɖe míaƒe subɔsubɔ me la lolo ŋutɔ, eyae nye, Eɖe eɖokui fia le amegbetɔ ƒe nɔnɔme me. Gbɔgbɔ la ɖee fia be ele dzɔdzɔe, eye mawudɔlawo kpɔe. Woɖe gbeƒãe na dukɔwo, eye woxɔ edzi se le xexea me godoo, eye wokɔe yi dzi le ŋutikɔkɔe me.

Ame siawo aɖo to gbɔgbɔ siwo blea ame kple gbɔgbɔ vɔ̃wo ƒe nufiafia. Ameblela siawo ƒe dzitsinya ku abe ga xɔdzɔe wotsɔ mee ene, eye woawoe akaka nufiafia sia. Woawoe blea amewo be womegaɖe srɔ̃ o. Gawu la, wodea se na amewo hã be womegaɖu nuɖuɖu siwo Mawu wɔ la dometɔ aɖewo o. Evɔ la, Mawu ŋutɔe wɔ nuɖuɖu siawo be ame siwo xɔ se, eye wodze si nyateƒea la, Naɖu ahada akpe ɖe wo ta hafi, elabena nu sia nu si Mawu wɔ la nyo, eye mele be woatsri ɖeke o, ke boŋ ele be woaxɔ ɖe sia ɖe ahada akpe ɖe ta. Mawu ƒe Nya la kple gbe si míedona ɖa ɖe eta la na nuɖuɖua ŋuti kɔ xoxo. Esi nètsɔ mawunya la nyi ɖokuiwòe, eye nèlé nufiafia nyuitɔ sia me ɖe asi ta la, fia nu siawo nɔviawo, ekema ànye subɔla vavãtɔ na Kristo Yesu. Ke mègaɖo to gli makɔmakɔ si nya gãwo tona la o. Tsɔ mawuvɔvɔ̃ he ɖokuiwòe. Hehe si míenaa míaƒe ŋutilã la ɖea vi ɣeyiɣi ʋɛ aɖe ko, ke mawuvɔvɔ̃ ya ɖea vi le mɔ sia mɔ nu. Elabena ŋugbedodo le eme na agbe si míele fifia kple esi míagava nɔ la hã siaa. Nya sia nye nyateƒe wogblɔna, eye wodze be woaxɔe bliboe. Esia tae míele ʋiʋlim hele dɔ wɔm sesĩe, eye míele ŋu ɖom ɖe Mawu gbagbe si nye Ɖela na amewo katã, vevietɔ xɔsetɔ la ko ŋu. Kã ɖe nya siawo dzi, eye nàfia wo. Mègana ame aɖeke nado vlo wò esi nènye ɖekakpui ko ta o, ke dze agbagba be wò nuƒo, wò nɔnɔme, ale si nèlɔ̃ amee, xɔse si le asiwò, kple ale si nèle dzadzɛ la nanye kpɔɖeŋu na xɔsetɔwo. Dze agbagba nànɔ mawunya xlẽm na hametɔwo ne wokpe ta. Nɔ nu xlɔ̃m amewo, eye nànɔ nu fiam wo va se ɖe esime mava. Mègagbe nunana si wovẽ nu o na wò la ŋu dɔ wɔwɔ o, Wona nunana sia o to gbeƒãɖeɖe Mawu ƒe nya me esime hamegãwo da woƒe asi ɖe dzi o. Kpɔ egbɔ nàwɔ dɔdeasi siawo. Lé fɔ ɖe wɔna siawo ŋuti ale be wò ŋgɔyiyi nadze ƒãa amewo nakpɔ. Lé be na ɖokuiwò kple nu si fiam nèle la siaa. Lé nufiafia la me ɖe asi sesĩe, elabena ne èwɔ esia la, axɔ wò ŋutɔ ɖokuiwò kple ame siwo sea wò nyawo la hã ɖe agbe. Timoteo gbãtɔ ta atɔ̃. Mèganyra ɖe ame tsitsie o, ke boŋ xlɔ̃ nui abe ale si nàxlɔ̃ nu fofowò ene. Xlɔ̃ nu ɖekakpuiwo abe nɔviwò ŋutsuwo ene. nyɔnu tsitsiwo abe dawò ene, eye ɖetugbiwo abe nɔviwò nyɔnuwo ene le dzadzɛnyenye blibo me. Tsɔ bubu na ahosi siwo si ame mele o la. Ne viwò alo mamayɔviwo le ahosi aɖe si la, na viawo nanya nu gbãtɔ si dze be woawɔ na woƒe ƒometɔwo. Abe ale si hiã le mawusubɔsubɔ me la ene, esiae nye be vi siawo nakpɔ wo dzilawo dzi, elabena nuwɔna siae dzea Mawu ŋu. Ke ahosi si si ame mele wòakpɔ edzi o la, eya ɖeka tia anyi, eye wòkpɔa mɔ na Mawu ɖeɖe ko. Ewɔa eƒe ɣeyiɣi ŋu dɔ, doa gbe ɖa na Mawu zã kple keli, heɖea kuku nɛ be nekpe ɖe ye ŋu. Ke ahosi si tsɔ agbeɖuɖu ɖo dɔe la, ku gɔ̃ xoxo, togbɔ be eya ŋutɔ abu be yele agbe hã. Gblɔ nya siawo kple kakãɖedzi, ale be ahosiawo nanɔ agbe si ŋu mɔkaka manɔ o la. Ne ame aɖe gbe eya ŋutɔ ƒe amewo dzi kpɔkpɔ, vevietɔ eya ŋutɔ ƒe ƒometɔwo dzi kpɔkpɔ la, ekema etrɔ megbe de xɔse la, eye wòvɔ̃ɖi wu ame si mexɔ se o la. Ne ahosi aɖe xɔ wu ƒe blaade, eye wònye ame si ɖe srɔ̃ zi ɖeka ko kpɔ la, ɖe ŋkɔ agbalẽ me, Ele be wòanye ame si xɔ ŋkɔ to dɔ nyui si wòwɔna la me, ame si he viawo nyuie, ame si xɔa amedzro, ame si klɔa nɔvi Kristotɔ bubuwo ƒe afɔ ŋu, ame si kpena ɖe ame ŋu le xaxa me, eye wòanye ame si wɔa nu si nyo le mɔ sia mɔ nu. Ke megade ahosi siwo meti o la ŋkɔ agbalẽ me o, elabena ne srɔ̃ɖeɖe le wo dzrom la, woɖea kɔ ɖa le Kristo ŋu, ale wova zua vodalawo le esi woda woƒe ŋugbedodo gbãtɔ dzi ta. Hekpe ɖe esia ŋu la, wogblẽa woƒe ɣeyiɣi nɔa tsatsam tso aƒeme yi aƒeme, eye to ema wɔwɔ me la, wova zua kuviatɔwo. Menye kuviatɔwo ko wozuna o, ke boŋ wozua ameŋunyagblɔlawo kple ame siwo metɔna ɖe afi ɖeka o, kpakple ame siwo nɔa nya si mesɔ be woagblɔ o la hã gblɔm. Ale madi be ahosi si wometi o la naɖe srɔ̃a dzi vi, eye woakpɔ woƒe aƒe dzi, ale be womagana mɔnukpɔkpɔ aɖeke míaƒe futɔwo be woagblɔ nya ƒoɖi aɖeke tso mía ŋu o. Mele sia gblɔm, elabena ahosi aɖewo tra mɔ dze Abosam yome gɔ̃ hã xoxo. Nenye be ahosiwo le nyɔnu Kristotɔ aɖe si le eƒe ƒome me la, ele nɛ be wòakpɔ wo dzi. eye megatsɔ agba la da ɖe hamea dzi o. Esia awɔe be hame la nate ŋu akpe ɖe ahosi siwo si ame mele o la ŋu. Na woatsɔ bubu na hamemegã siwo le hame la kplɔm nyuie, vevietɔ esi wodoa vevie mawunyagbɔgblɔ kple nufiafia, eye woana bubu si dze na wo la ƒe teƒe evewo, elabena mawunya gblɔ be, Mègabla nu na nyitsu si le mɔlui tugum la o. Egagblɔ hã be, Ame si wɔ fetu dɔ la, edze be woaxe fe nɛ. Ne ame aɖe tso hamemegã aɖe nu la, mègaxɔ nya la nɛ o, negbe ɖe nèse nutsotso ma ke le ame evelia alo etɔ̃lia nu hafi. Ka mo na ame siwo le nu vɔ̃ wɔm la le ame sia ame ŋkume, ale be ame mamlɛawo nakpɔe avɔ̃. Mele tsitre ɖe Mawu kple Kristo Yesu kpakple mawudɔla tiatiawo ŋkume hele biabiam tso asiwò be nàlé se siawo me ɖe asi pɛpɛpɛ. Ame aɖeke ƒe nu meganyo ŋuwò wu ame bubu tɔ o. Mègakpɔ ame ŋkume le wò nuwɔna aɖeke me o. Mègati dzi be yeade asi ɖe ame dzi aɖoe wòanye dɔwɔla na Aƒetɔ la o. Mègade ha kple ame aɖeke hã miawɔ nu vɔ̃ o. Wɔ ɖokuiwò dadzɛ. Esi wò lãme le gbegblẽm enuenu ta la, mèganɔ tsi ɖeɖe ko nom azɔ o, ke boŋ nɔ wain hã nom vivivi be wòakpe ɖe wò dɔgbo ŋu. Nu vɔ̃ si ame aɖewo wɔna la dzena ƒã zi ɖeka, eye wòfia be woahe to na wo, ke ame bubu aɖewo tɔ ya dea go emegbe. Nenema kee dɔ nyui siwo ame wɔna la hã dzena ƒãa wokpɔnɛ. Ke ne womedze ƒãa amewo kpɔ o hã la, woava dze emegbe godoo akpɔ. Timoteo gbãtɔ ta ade. Na kluviwo katã woatsɔ bubu blibo na woƒe aƒetɔwo, ale be ame aɖeke nagagblɔ nya ƒoɖi ɖe Mawu ƒe ŋkɔ kple míaƒe nufiafia la ŋu o. Mele be kluvi siwo ƒe aƒetɔwo nye Kristotɔwo la natsɔ wo awɔ wo hati kple susu be nɔviwo koe wo katã yewonye o. Le esia teƒe la, ele na wo be woabu woƒe aƒetɔwo vevie wu boŋ, elabena aƒetɔ mawo, siwo kpɔa viɖe tsoa woƒe subɔsubɔ me la hã nye xɔsetɔwo kple lɔlɔ̃tɔwo abe woawo ke ene. Fia nu siawo eye nàtsɔ wo axlɔ̃ nu amewoe. Ame sia ame si fia nu bubu si mesɔ kple Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo kple nu si le Mawu subɔsubɔ nyateƒetɔ me nu o la, le eɖokui dom ɖe dzi glodzoo. eye mele naneke nyam o, ke boŋ nyahehe vivivo koe zu dɔléle nɛ. Ŋuʋaʋã, dzre, amedudu, vɔ̃susuɖeameŋu, kple nyaʋiʋli si mehiã o la koe kplɔa esiawo ɖo le ame siwo ƒe susu megale dɔ wɔm nyuie o, eye womegale nyateƒe la me o la dome. Ame siawo buna be mawusubɔsubɔ nye viɖe didi ƒe mɔnu aɖe. Ele eme baa be viɖe geɖe ŋutɔ le mawusubɔsubɔ me nenye be nu si le mía si xoxo la de mía ŋu, elabena míetsɔ naneke va xexea mee o, eye eme kɔ be míete ŋu le naneke tsɔ ge adoe hã o. Eya ta ne nuɖuɖu, nudodo kple nutata le mía si la, mina esiawo nadze mía ŋu. Ke ame siwo dina be yewoazu kesinɔtɔwo la gena dea tetekpɔ me godoo. eye movinu siwo yome tim wole la kplɔa wo dea mɔ si le tetree ɖi la me. Ale nu vevi wɔa wo, nu gblẽna le wo ŋu, eye wotrɔna gbidii, elabena galɔlɔ̃ mee nu vɔ̃ɖi siwo katã ame wɔna la dzɔna tso. Ga ŋue ame aɖewo ti dzi ɖo hedii kple ŋkubiã, eye wotra mɔ dzo le nu si dzi woxɔ se la gbɔ ʋĩi. Ale wova xa nu, se veve ʋuu, woƒe dzi gbã. Ke wò la, Mawu ƒe amee nènye, eya ta to adzɔge na nu siawo katã. Ɖoe kplikpaa boŋ be yeawɔ nu dzɔdzɔe, asubɔ Mawu, axɔ ase, alɔ̃ ame, anɔ te sesĩe eye be yeafa tu ke xɔse ƒe ɖuɖime la sesĩe ale be wòasi nasu agbe mavɔ si nye nunana le eyome la dzi. Agbe sia ŋutie Mawu yɔ wò ɖo eye nèke nu ʋueme nyuie le ame geɖe siwo nye Ɖasefowo na wò la ŋkume. Le Mawu si naa agbe nuwo katã kple Kristo Yesu, ame si ʋu eƒe xɔse me nyuie le Pontio Pilato gbɔ la ŋkume. Mele ɖom dziwò koŋ be nàlé ɖoɖo siawo me ɖe asi, Woanɔ anyi pɛpɛpɛ, mokaka aɖeke naganɔ wo ŋu o, va se ɖe gbe si gbe mía Aƒetɔ Yesu Kristo nava la. Mawu, ame si dze kafukafu, dziɖula ɖeka hɔ̃ la, fiawo katã ƒe Fia, Aƒetɔ katã ƒe Aƒetɔ la aɖe Kristo afia le ɣeyiɣi nyuitɔ si eya ŋutɔ ɖo ɖi la dzi. Eya ɖeka koe mekuna o, eye kekeli si ŋu ame mate ŋu ate ɖo o lae ƒo xlãe. Ame aɖeke mekpɔe kpɔ o, eye ame aɖeke hã mate ŋu akpɔe o. Woatsɔ bubu nɛ, eye eya aɖu dzi ɖaa Amen. Kplɔ nukesinɔtɔ siwo le xexe sia me la be womagado wo ɖokui ɖe dzi alo anɔ ŋu ɖom ɖe woƒe nunɔamesi siwo manɔ anyi ɖa o la ŋu o, ke boŋ na woaɖo ŋu ɖe Mawu, ame si naa nu nyui ɖe sia ɖe mí fũu be míawɔ eŋu dɔ la ŋu. Gblɔe na wo be ele be woawɔ nu si nyo, woanye kesinɔtɔwo le dɔ nyui wɔwɔ me, eye woaʋu asi me anyo dɔ me na hiãtɔwo faa Ne wowɔ esia la, ekema wole nu geɖe ƒom ƒu ɖi na wo ɖokui hena ɣeyiɣi si gbɔna la, ale be woƒe asi nava su agbe vavãtɔ la dzi. Timoteo, dzra nu si wotsɔ de asi na wò la ɖo nyuie. Te ɖe megbe tso yakadzeɖoɖo si mefia mawuvɔvɔ̃ o la gbɔ. To adzɔge na movinya ʋiʋli siwo amewo kaa aʋatso gblɔna be nunya wònye la, elabena to gbeƒãɖeɖe esiawo me

Paul ƒe agbalẽ evelia si wòŋlɔ ɖo ɖe Timoteo. Timoteo velia ta gbã. Agbalẽ sia tso nye Paulo, Kristo Yesu ƒe ame dɔdɔ to Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me gbɔ. Ɖe wodɔm koŋ be maɖe gbeƒã agbe si ŋugbe wodo na mí ne míele hadede me kple Kristo Yesu. Mele ŋlɔm ɖo ɖe wò, Timoteo, vinye lɔlɔ̃tɔ. Mawu Fofo la kple Kristo Yesu mía Aƒetɔ la neve nuwò, woakpɔ nublanui na wò, eye woana ŋutifafa wò. Medaa akpe na Mawu si subɔm mele kple didi nye asi me kɔ la, abe ale si tɔgbuinyewo wɔe ene. Ne mele gbe dom ɖa eye nye ŋku dze edzi o la, medaa akpe nɛ ɣesiaɣi. Ne meɖo ŋku aɖatsi si le mo na wò dzi la, medina vevie zã kple keli be magakpɔ o. ale be dzi nadzɔm. Meɖoa ŋku xɔse nyateƒetɔ si le asiwò la dzi. Xɔse sia ƒomevie nɔ mamawò Lois me gbã, eye wòganɔ dawò Eunike hã me, eye azɔ la, meka ɖe edzi be eyae le wò hã me o. Eya ta mele ŋku ɖom edzi na wò be nàna Mawu ƒe nunana si wòna wò esime meda asi ɖe dziwò la nagakpɔ ŋusẽ ɖe edzi wu, elabena gbɔgbɔ si Mawu na mí la menana míevɔ̃na o, ke boŋ enye gbɔgbɔ si naa ŋusẽ ɖoa mía me. Míelɔ̃a ame, eye míeɖua mía ɖokui dzi. Aƒetɔ la ƒe nya la gbɔgblɔ na amewo megakpe ŋu na wò o. Nenema ke nya si nàgblɔ na amewo tso nye, ame si le gaxɔ me ɖe Aƒetɔ la ta ŋu hã megakpe ŋu na wò o, ke boŋ ɖo dzi ɖe Mawu ƒe ŋusẽ ŋu. eye nàlɔ̃ akpe fu si wòle be wò hã nàkpe ɖe nya nyui la ta la, Mawu ɖee wòxɔ mí ɖe agbe heyɔ mí be míava nye ye ŋutɔ yeƒe amewo. Menye nu tɔxɛ aɖe si míewɔ la tae o, ke boŋ enye nu si eya ŋutɔ ɖo koŋ be yeave mía nu awɔ na mí. Míaƒe hadede kple Kristo Yesu mee wòto ve mía nu tso keke gbaɖegbe ke. Ke azɔ la, woɖe eƒe amenuveve kple ɖoɖo sia ɖe go fia mí to mía Xɔla Kristo Yesu ƒe vava me. Eyae to nya nyui la me ɖe ku ɖa, eye wòhe agbe vɛ na mí, bene míagaku akpɔ o. Mawu ɖom mezu amedɔdɔ kple nufiala be maɖe gbeƒã nya nyui la, eye esiawo tae mele fu kpem ɖo abe ale si dze la ene. ke ŋu mele kpem o, elabena menya ame si dzi mexɔ se. Menya be ate ŋu adzɔ nu si wòtsɔ de asi nam la ŋu va se ɖe ŋkeke ma dzi. Lé nyateƒenya siwo mefia wò la me ɖe asi, eye nànɔ xɔse kple lɔlɔ̃ si le hadede kple Kristo Yesu me la me. Gbɔgbɔ kɔkɔe si le mía me la nedo ŋusẽ wò bene nàdzra nu nyui si wode asi na wò la ɖo. Abe ale si nènyae ene la, ame siwo katã le Asia, siwo dome Figelo kple Hermogene le la, trɔ dzo le gbɔnye. Aƒetɔ la nekpɔ nublanui na Onesifero kple eƒemetɔwo, elabena ena nye dzi dze eme enuenu, eye gawu la, nye gaxɔmenɔnɔ mekpe ŋu nɛ o. Esime wòva Roma teti la, edim vevie va se ɖe esime wòke ɖe ŋunye. Aƒetɔ la neve nu le ŋkeke ma dzi. Mexɔ se be meŋlɔ subɔsubɔdɔ geɖe si wòwɔ nam le Efeso la be kura o. Timoteo evelia ta eve. Azɔ la, vinye, do ŋusẽ nu to ale si Mawu ve mía nu, eye míele hadede me kple Kristo Yesu la me. Tsɔ nufiafia siwo nèse tso nunye le Ɖasefo geɖewo ŋkume la ɖe gbeƒãe, eye nàde asi na ame siwo dzi nèka ɖo la, ale be woawo hã nate ŋu afia ame bubuwo. do dzi nakpe fu faa abe Kristo Yesu ƒe asrafo wɔnuteƒe ene, asrafo si le aʋa wɔm, eye wòdi be yeawɔ nu adze yeƒe aʋakplɔla ŋu la, megawɔa dɔ bubu aɖeke si menye asrafo dɔ o la o. Hafi duɖimekela aɖe naxɔ dziɖuɖu kuku la, ele nɛ be wòake dudime la le se si wode la nu. Agbledela si wɔ dɔ kple kutrikuku lae ɖua nu si wòŋe la gbã. Bu nya siwo gblɔm mele la ŋu. elabena Aƒetɔ la akpe ɖe ŋuwò bena nàse ɖe sia ɖe gɔme. Ɖo ŋku Yesu Kristo, ame si wofɔ tso ku me, eye wònye Fia David tɔgbuiyɔvi la dzi. Nya siae nye nya nyui si mele gbeƒã ɖemii, eya tae mele fu kpem ɖo, eye wode gam gɔ̃ hã abe ame si wɔ nu vɔ̃ɖi aɖe ene, ke womede ga Mawu ƒe Nya la ya gbeɖe o. Esia tae medoa dzi kpea fu ɖe sia ɖe le nu sia nu me le ametiatiawo ta ɖo, ale be Mawu naxɔ woawo hã ɖe agbe to Kristo Yesu dzi, bene woƒe asi nasu ŋutikɔkɔe mavɔ la dzi. Nyateƒenya wònye wogblɔna be, Ne míeku kpakplii la, míanɔ agbe hã kpakplii. Ne míedo dzi kpe ƒu la, míaɖu fia hã kpakplii. Ne míegbe nu le egbɔ la, eya hã agbe nu le mía gbɔ. Ne míawo míewɔ nuteƒe o la, eya wɔa nuteƒe ɖaa, elabe eya ŋutɔ mate ŋu agbe nu le eɖokui gbɔ o. Ɖo ŋku nu sia dzi na wò ameawo. Xlɔ̃ nu wo le Aƒetɔ la ŋkume, be womegawɔ dzre le nya siwo mehea nu nyui aɖeke vanɛ o la ŋu o. Elabe nya mawo la, nu ko wogblẽna le eselawo ŋu, do vevie nu abe dɔwɔla si eƒe dɔ mekpea ŋu na o la ene, be wò dɔ nadze Mawu ŋu. Dze agbagba nàfia nyateƒenya la amewo pɛpɛpɛ. Tɔ adzɔge na dzeɖoɖo siwo mefia mawuvɔvɔ̃ o la. elabena woawoe nana amewo megavɔ̃a Mawu o ɖe edzi. Ale si abi vɔ̃ nyrana hekekenae la, nenemae dzeɖola siawo ƒe nyawo zɔnae. Ame siawo dometɔ aɖewoe nye Hymenaeɔ kple Fileto. Wotra mɔ tso nyateƒe la gbɔ, eye wole gbɔgblɔm be ame kukuwo tsi tre va yi xoxo. Ale wole ame geɖewo ƒe xɔse tɔtɔm. Ke gɔmeɖokpe si Mawu ɖo na xɔse la le te sesĩe. Nya si ɖo kpe edzi lae nye, Aƒetɔ la ŋutɔ nya ame siwo nye eya ŋutɔ tɔwo. Bubu hãe nye, Ame sia ame si gblɔ be Mawu tɔ yenye la, nedzudzɔ nu vɔ̃ɖi wɔwɔ. Le aƒe gã ɖe sia ɖe me la, menye sika kple klosalo tsikunuwo koe nɔa anyi o, ke boŋ tsikunu siwo wokpa kple esiwo wome la hã nɔa anyi. Wowɔa ɖewo ŋu dɔ le bubunuwo ɣeaɣi, ke wowɔa bubuwo ya ŋu dɔ ɣesiaɣi. Nenye be ame aɖe kɔ eɖokui ŋuti tso nu vɔ̃ɖi wɔwɔ me la, woawɔ eŋu dɔ le bubunu tɔxɛwo ɣeaɣi, elabena wokɔ eŋuti na Mawu, eye wònye tsikunu vevi na aƒea tɔ. Ale woate ŋu awɔ eŋu dɔ ɣesiaɣi, awɔ dɔ nyui ɖesiaɖe. Eyata toa adzɔge na nu madzɔmadzɔ wɔwɔ siwo dzroa ɖekakpuiwo vevie la, eye mi kpakple ame siwo tsɔ dzidade yɔa Aƒetɔ la be nekpe ɖe yewo ŋu la, miaʋli vevie ɖekae le nu dzɔdzɔe wɔwɔ, xɔse, lɔlɔ̃ kple ŋutifafa me. Mègade nu movinyahehe siwo me susu ɖɔʋu aɖeke mele o la me o. Wò ŋutɔ ènya be dzre ko hena vanɛ mlɔeba. Mele be Aƒetɔ la subɔla nanye dzrewɔla o, ke boŋ ele be wòanye ame si nyoa dɔme na ame sia ame, nufiala nyui kple dzidola. Gawu la, ele be wòanye ame si gbɔa dzi blewu gbea nya na ame siwo tsia tre ɖe eŋu la. Ɖewohĩ Mawu ave ame siawo nu be woatrɔ dzi me, eye woava de si nyateƒe la. Ɖewohĩ woado le Abosam ƒe mɔ si me woge ɖo be woawɔ eƒe lɔlɔ̃nu la me, eye teamevɔ si wòɖo ɖe wo ŋu la magade edzi nɛ o. Timoteo Evelia ta etɔ̃. Ɖo ŋku edzi be le ŋkeke mamlɛawo me la, xexeme gbɔna sesẽ ge, amewo anye wo ɖokui ko tɔdilawo, galɔ̃lawo, ame siwo anɔ wo ɖokui dom ɖe dzi, ɖokuiŋudzelawo, amedzulawo, ame siwo maɖo to wo dzilawo o, ame madeakpewo, ame siwo manɔ kɔkɔe o, ame bubuwo anye ame siwo makpɔ nublanui na ame o, ame siwo manyo dɔme na ame o, ame ŋugblẽlawo, ame siwo mate ŋu aɖu wo ɖokui dzi o, adãwɔlawo, ame siwo malɔ̃ nu nyuie o. Ɖewo hã anye yowòmemɔfialawo, ame siwo mabu nu o, ame siwo ado wo ɖokui ɖe dzi glodzoo, ame siwo alɔ̃ nu siwo ado dzidzɔ na woawo ŋutɔwo wu esi woanye mawulɔ̃lawo, ame siwo ŋu wòadze le be wole Mawu subɔm, evɔ la, wogbe eƒe ŋusẽ. To adzɔge ke na ame siawo. Ame siawo dometɔ aɖewo li siwo gena ɖe aƒewo me ayetɔe, eye wotrɔa nyɔnu gbɔdzɔgbɔdzɔtɔwo ƒe susu Nyɔnu siawo ƒe nu vɔ̃ zu agba na woawo ŋutɔwo le esi wokplɔ nudzroame vovovowo ɖo ta. Wonye ame siwo léa to ɖe ame sia ame ko ƒe nya ŋu tamemabumabutɔe, ke womate ŋu adze si nyateƒe la akpɔ o. Abe ale si Yane kple Yambre tsi tre ɖe Mose ŋui ene la, nenemae ame siawo hã tsi tre ɖe nyateƒe la ŋui. Nu fitifiti si wɔm wole la xɔ woƒe susu, eye woƒe xɔse megale te o. Ke womayi ŋgɔ wu ema o, elabena woƒe movidzɔdzɔ gbɔna dede ge ƒãa amesiame nakpɔ. Nenema tututue wòdzɔ ɖe Yane kple Yambre dzii. Ke wò ya la, ètsɔ nye afɔ le nye nufiafia nye nɔnɔme, nu si nye nye taɖodzinu le agbe me, nye xɔse, nye dzigbɔɖi, nye lɔlɔ̃ kple nye tenɔnɔ me. Nenema ke woti yowòme, eye nèkpe fu abe nyee ke ene. Wò ŋutɔ ènya ale si woti yonyeme le Antioxia, Ikonio kple Listra kple ale si medo dzii. Ke Aƒetɔ la ɖem tso wo katã me. Nyateƒee, ame siwo katã di be yewoanɔ hadede me kple Kristo Yesu, eye yewoavɔ̃ Mawu le yewoƒe agbe me la, woati wo yome godoo. Ke ame vɔ̃ɖiwo kple ameblelawo ƒe agbenɔnɔ agagblẽ ɖe edzi wu tsã. Woanɔ amewo blem, evɔ wònye ɖe woble woawo hã hafi. Ke wò la, yi edzi nàlé nu si wofia wò kple nu si dzi nèxɔ se la me ɖe asi goŋgoŋ, elabena ènya wò nufialawo. Ènya mawunyawo tso wò ɖevime ke, eye esiawo ate ŋu afia afɔɖoƒewò. be woaxɔ wo ɖe agbe nenye be èxɔ Kristo Yesu dzi se. Mawue ʋã amewo be woaŋlɔ mawunya ɖe sia ɖe ɖi, eya ta wonyo be woatsɔ afia nu ame, agbe nya na ame, aɖɔ ame ɖo, eye be woatsɔ wo ahe ame be wòawɔ nu dzɔdzɔe ale be ame si subɔa Mawu la nade blibo eye wòasu te ahawɔ dɔ nyui ɖe sia ɖe.

Ame si le vava ge ava ɖu dzi abe fia ene ŋkume la, mele nu xlɔ̃m wò be nàɖe gbeƒã nya la, Èkpɔ vovo o, mèkpɔ vovo o, do ŋusẽe, ƒoe ɖe amewo nu, gbe nya na ame, eye nàxlɔ̃ nu ame. Gbɔ dzi ble wò nàwɔ esiawo katã, eye mègadzudzɔ nufafia o, elabena ɣeyiɣi gbɔna, esime amewo magadi be yewoaɖo to ase nufafia nyuitɔ o. Le esia teƒe la, woadi nufialawo na wo ɖokui be woafia nu si tɔgbi tututu dim woawo ŋutɔwo le la wo. Womadi be yewoatrɔ to ɖe nyateƒe la ŋu kura o. Ke ŋutinya kpakpɛwo sese ŋu ko woado vivi ɖo. Ke le wò ya gome la, nɔ te sesĩe ɣesiaɣi. Ne èle fu kpem la, do dzi. Wɔ mawunyagblɔla ƒe dɔ, eye nàwɔ wò subɔsubɔdɔ la wu enu keŋ. Le nye ŋutɔ gome la, ɣeyiɣia de nam vɔ be woatsɔm asa vɔe. Nye dzodzroɣi le agbe sia me ɖo edzi vɔ. Meke dudime la nyuie vɔ. Meƒu du la wu enu keŋkeŋ. Mele te le xɔse la me. Azɔ la, Dziɖuɖu nunana si wonana ɖe nu dzɔdzɔe wɔwɔ ta la koe le lalayem. Aƒetɔ nu dzɔdzɔe wɔla lae atsɔe anam gbe ma gbe, ke menye nye ɖeka ko na ge wòala o, ke boŋ ana ame siwo katã lɔ̃e, eye wole mɔ kpɔm na eƒe vava la hã. Dze agbagba nàva gbɔnye kaba, elabena de magblẽm ɖi dzo. Eya galɔ̃ fifi xexe sia me ko. Ale wòdzo yi ɖe Tesalonika. Kreske yi ɖe Galatia, eye Tito yi ɖe Dalmatia. Luka ɖeka koe le gbɔnye. Di Marko nàkplɔe ɖe asi vɛ, elabena esubɔam nyuie ŋutɔ le dɔ si wɔm mele la me. Medɔ Tixikoea ɖe Efeso. Ne egbɔna la, tsɔ awu ʋlaya si megblẽ ɖe ka ƒo gbɔ le Troa la ɖe asi vɛ nam. Tsɔ agbalẽawo hã, vevietɔ esiwo wowɔ kple lãgbalẽ. Aleksandrio akɔblinutula la wɔ nane ɖe ŋunye. Nua vem ŋutɔ. Aƒetɔ la aɖo nu vevi si wowɔm la teƒe nɛ godoo. Kpɔ ɖokuiwò dzi nyuie le eya amea ŋu, elabena etsi tre ɖe míaƒe gbedeasi la ŋu. Esi woyɔm zi gbãtɔ le ʋɔnudrɔ̃ƒea be maʋli ɖokuinye ta la, ame aɖeke mede dzinye o. Ame sia ame gblẽm ɖi dzo. Mawu megaɖoe teƒe na wo o. Ke Aƒetɔ la ya nɔ kplim, eye wòdo ŋusẽm, ale be mete ŋu ɖe gbeƒã gbedeasi la na ame siwo katã menye Yudatɔwo o la. Ale wòɖem tso kusi me. Aƒetɔ la aɖem tso nu vɔ̃ɖi ɖe sia ɖe me, eye wòakplɔm dedie ayi ɖe eƒe fiaɖuƒe si le dziƒo la me. Etɔe nye ŋutikɔkɔe tso mavɔ me yi mavɔ me. Amen. Medo gbe na Priskila kple Aquila kpakple Onesiforo ƒemetɔwo katã nyuie. Erasto ti Korinto. Ke megblẽ Trofimo ya ɖe Mileto, elabena ele dɔ lém. Dze agbagba nàva hafi vuvɔŋɔli naɖo. Eubulo, Pude, Lino kple Klaudia kpakple nɔviawo katã do gbe na wò nyuie. Aƒetɔ la nenɔ kple wò gbɔgbɔ. Mawu neve mi katã mia nu.

Wò amewo Israel la kplɔe si, mègavɔ̃ o, elabena meɖe wò. Metsɔ wò ŋkɔ yɔ wò be tɔnyee nènye. Ne èto tɔ me la, meli kpli wò, eye ne èto tɔsisiwo me la, womalé wò o. Ne èto dzomemamewo yodzoƒe aɖe hã. Mafia wò, elabena nye Yehowae nye wò Mawu, nye Israel ƒe Kɔkɔetɔ lae nye wò xɔnametɔ. Matsɔ Egipte aƒle tawò, eye Kus kple Seba axɔ ɖe tewòƒe. Esi nèxɔ asi le ŋkunye me, bubu le ŋuwò, eye melɔ̃ wò ta la,

Yordan ƒukpo ɖe megbe to dziku abe agbowo ene, eye togbɛwo abe alẽviwo ene. Atsiaƒu, nya kae dzɔ ɖe dziwò be nèsi, wò Yordan, be nèku kpɔ ɖe megbe esi nèkpɔ Israel-viwo?

Ame si na agakpe zu tsi ta. Fia vi ha zu tsi dɔ ƒe. Le Yesu Kristo ƒe kpa. Salomo alɔfa ɖeka wu ene. Kuku ife va se ɖe enyilia. Psaume 114, verset 2 à 8. Yo.